Акшарлак редакциясе коллективы Чистай районы Татар Баганалы авылында мәдәният йортында кунакта һәм аларның үзләренең халык ядкәрләре дигән музейлары белән нинди бай музей һәм хәзер мәдәният йорты хезмәткәрләре безне шул музей экспонатлары белән таныштыра.
Хәерле көн, исәнмесез. Мин мәдәният йортының методисты Венера Котус кызы Гатиятуллина булам. Безнең мәдәният йортында оешкан халык ядкәрләре музее 2010 елны оешты. Бүгенгесе көндә безнең музеебызда 300 дән артык экспонат бар. Музей музеебызны төзегән вакытта берникадәр авырлыклар булса, экспонатлар туплау буенча, аннан соң инде халык үзе безгә шатланып Әбиләренең, бабаларының истәлекләрен, ядкәрләрен музеебезгә китерделәр. Шулай итеп, безнең бай, күп тарихны үз эченә алган музеебыз бар. Безнең кич белән э, мәдәният йортына үзебезнең авылыбызның апалары бергәләшеп, кул эшләре белән шөгыльләнергә киләләр, үзләренең осталыкларын безгә дә өйрәтәләр. Элеккеге йолаларыбызны искә төшереп, без алар белән бик матур кулъяулыклар чигүне кабат кайтардык. Без бит инде үзебез яшь чакта егетләребезне армиягә озатканда кулъяулыклар чигеп бирә идек. Искиткеч матур күренеш була иде ул. Шул йолаларны халыкка кире кайтару йөзеннән шул эшебезне башлап җибәрдек. Ә хәзер мин сезне Быел менә 2019, егерменче елларда кыш көнендә әбиләребез белән кич утырып чиккән кулъяулыкларыбыз белән таныштырам. Гөлнара миңа ярдәм итә әле.
Иң өлкән катнашучыларыгыз, иң өлкән әбиләргә ничә яшь, ничә, ничә кеше йөри сезгә? Күләвекләрне иң күп эшләүчебез инде безнең остазыбыз Ватина Гөлнур апа. Гөлнур апа кебек кеше безнең авылыбызда юктыр да. Ул пенсия яшенә чыккач кына Мөхәммәдия мәдрәсәсен бетерде. Мәдрәсәдә белем бирә. Кич белән килеп, безгә, яшьләргә күләулык чигү серләрен өйрәтә. Менә шундый матур, менә шундый матур күләвыклар чигә бик күп безнең. Шушы күләвыкларыбыз белән без Чистай сабан туйларында, Казанда, э, Нижний Новгородта, э, Екатеринбургта бик күп җирләрдә менә шушы күләвыкларыбыз белән күргәзмәләр оештырып, андагы э, милләттәшләребезне таныштырып Кайттык. Менә бусы аерым кулъяулыклар эшләнде. 9 майга атап эшләгән идек. Биек җиңенең 70 еллыгына атап инде менә сөйгәнемә бүләгем. Җиңеп кайт. Менә шундый язулар белән бик матур иттереп кулъяулыклар эшләдек. Апаларыбызга Аллаһ Тәгалә исәнлекләрен, саулыкларын бирсен. Быел да кайчан киләбез дип көтеп торалар инде менә. Әле сезнең түбәтәйләрегез, тастымалларыгыз да бар дип Әйе, әле беләм. менә безнең тагын сандыкларыбыз бар, күрсәтәсе Бай әйберләребез бар. сандыклар. Шушы ук, шушы ук мәдәният йортына йөрүче Гатина Гөлнур апа, Гилфанова Саҗидә апа, Нурия апа, Динә апалар белән бик матур иттереп менә без Калфаклар да чигәбез. Менә шундый матур. Аны бәйрәмнәрдә, һәр бәйрәмдә дисәк тә була инде, үзебезгә, балаларга кигереп, сәхнәгә чыгарабыз инде. Ул безнең өчен ничектер күлмәк төсенә каратып та кертергә чигде. Күңелле дә, матур да, халык бик ярата, авылдашлар бик яраталар. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Бик күп шатланып эшлибез.
Яңадан инде тагын бер йолаларыбызны искә төшереп, э, сөлгеләр дә чигәбез. Күңелем бизәкләре дигән безнең түгәрәгебез. Рәхәтләнеп менә алар белән эшлибез. Менә бу сөлгене Гильфанова Саҗида апа безгә чикте инде кич утырып. Һәр кунакны шундый каршы алабыз. Каршы алабыз әйе. Менә әле Иген кырларында эшләр гөрли, бүгенгесе көндә яңгыр яуганга гына тукталып тора. Кырга чыгып, игенчеләребезне дә шатландырырбыз дип торабыз, Алла рисалат теләсә. Монысы Нурия апаның кул эше. Нурия апалар безгә алар ерактан Оренбург өлкәсеннән пешеп кайттылар, бик уңган булган гаиләләр. Кул эшләре дә, бакча эшләре белән дә нинди матур чигүләр дә чигә ул безгә. Бергә эшлибез, өйрәтә.
Кристинәсен музеегызны тагын да баетып, тагы да тулыландырып, исән-сау, имин генә эшләргә язсын. Охшарлы э, газет укучыларыбыз, подписчикларыбыз, сездә нинди яңалыклар бар? Сезнең авылларда нинди чаралар үткәрелә? Комментарийларда языгыз, дуслар.